Irrid nagħmel eżatt 16-il siegħa sajjem. Irrid niekol kull tliet sigħat. Ma nistax niekol carbs. U ix vera? Issa jekk inti pereżempju bħali illi malli tieħu ftit ħalib tiġi bloated isek ħadd wellet, hemmhekk ngħidlek isma' aħjar ma tieħux ħalib mhux hekk laqqas ħaq il-konsegwenzi li qed bagħti ta' bloating ta' qajma lemma jmalaw u tista' bil-Malti tfotti l-festi tiegħek sess jekk eżempju tkun barra jew tkun qed tikol man-nies. Dak iwa, jekk ġismek qed jurik li inti intolleranti għalih. Imma forsi hemm alternattivi. Forsi tgħid flok ħalib tal-baqra ħa nieħu ħalib tal-almond, ħalib tal-kokonat, ħalib tar-ross, whatever. F'taħseb fimtni l-argument. Imma tista' sserraħ rasek jekk jogħġbok, anzi importanti li sserraħ rasek jekk jogħġbok. Illi bih, billi tieħu dak, dik l-ikel, dik l-ikla ta' kultant, ħa tgħin ruħek biex inti ma tagħmilx dawn ir-regoli li jistgħu jwassluk għal vizzijiet perikolużi, għal mart mentali jew kundizzjoni mentali. U forsi di ma tantx nitkellmu fuqha. Għax mhijiex l-erja tiegħi. Però tajjeb ingħidu illi il-binge eating, tajjeb, u l-eating disorders in ġenerali, anorexia, bulimia, etc, huma fost l-aktar kawżiet komuni ta' mwiet ta' mwiet fejn jidħlu kundizzjonijiet tas-saħħa medika. Mela din mhux logħba, mhux ħaġa taċ-ċajt. Din mhux kwistjoni ta' qed nilbes size 10 flok size 8. Din hija kwistjoni serja ħafna illi aħna rridu naraw illi inżommu litteralment il-kontroll ta' x'nemmnu u x'ma nemmnux. Ħa nerġa' nirrepeti għax Importantissima din. Ma rrid lil ħadd jaħseb, minkejja li jiena nagħmel ħafna videos dwar il-benefiċċji tal-intermittent fasting biex bniedem jaħraq ix-xaħam u b'hekk inaqqas il-piż, ħalli s-saħħa tajjeb in ġenerali ta' min huwa overweight speċjalment jew obese tmur ħafna il qudiem il-regola hija illi aħna meta nieklu Naraw li b'kollox kilna, idealment, biżżejjed, mhux innieqes, mhux iżżejjed. Issa jekk domtx tnax-il siegħa biex kilt, jekk domtx sittax-il siegħa biex kilt, jekk domtx erbatax, jekk tikolx kull tliet sigħat, x'tiekol u kemm tiekol u għal aktar, illi jott. Daħħalha f'moħħok din. U m'hemm xejn illi huwa out of reach, m'hemm xejn li ma nista' nieħu assolutament xejn minnu. Diment illi mhux b'għażla tiegħi għax jagħmilli ħafna ħsara. Issa, mela aħna qed nitkellmu fuq li rridu naraw illi naħarqu aktar milli nieklu. Tajjeb, issa. Kif ħa naħarquh dan? Ħa naħarqu hemm ħafna metodi, mela jiena kif qed taraw u kif tafu m'għandix kwid f'ġismi, dejjem niċċaqlaq, inferferidi, naw nitkellem, eċċetera. Eh, Ġifi dak huwa wieħed minnhom, bl-affarijiet żgħar li nagħmlu il-ħin kollu jew ta' spiss. Imbagħad hemm l-eżerċizzju. Per eżempju, aħna New Better Life kif qabli taf diġà nagħmlu dawn nofsi għal group sessions, ikun hemm coaches Maltin il ħajdunna x'ħan nagħmlu, kif nagħmluhom, u jduru magħna biex jaraw li qed nagħmluhom sew. U ta' kuljum nużaw exercises differenti, mużika differenti, sistemi differenti, inħadmu body parts differenti, ħalli il-moħħ jibqa' san ukoll. Mela parti li l-ġisem għandu bżonn iħaddem kullum kien aktar minn darba fil-ġimgħa, il-ġisem għandu bżonn ukoll il-varjetà għax inkella gets boring u dak li jkun jiddejja. Mela nofsija, imqar darbtej, idealment tlieta erba fil-ġimgħa, issa jekkux minna x-xar kif nagħmlu aħna eżempju, jekkux mid-dar. eċċetera huma kruċjali għall-eżerċizzju. Huma aħjar milli mmorru xi mixja jew xi għawma għax kif qed ngħidu nistgħu anka nistgħu anka ninfluwenzaw il-livell ta' diffikultà, eżempju jekk illum għamilt exercise bil-1 kilo, ħa nipprova lil ġimgħa d-dieħla, nipprova nitla' 2 kilos, per eżempju, għal nistgħu ninfluwenzaw il-livell għax il-ġisem dejjem għandu bżonn ukoll jagħmel eżerċizzju li tih aktar sfida. Però With that being said, kif jgħidu bl-Ingliż, l-aktar importanti illi ssib u tagħmel l-eżerċizzju illi inti tħobb. Waqt illi ovvjament aħna nafu bil-benefiċċji tal-eżerċizzju nagħmlu aħna stess, hemm eżerċizzji oħrajn illi jistgħu joddu għalik ukoll. L-importanti taqbad xi ħaġa li żommha għat-tul ta' żmien. Ħalli inti dejjem Jekk it-target tiegħek huwa li taħraq ix-xaħam biex b'hekk tnaqqas il-piż, li dejjem qed taħraq aktar kaloriji milli qed tiekol. Il-kelma dejjem hija salvaġġa, skużawni. Irrid ngħid illi mhux għax dejjem qed taħraq aktar milli tiekol imma li overall fil-ġimgħa, fil-ġurnata, fix-xahar, biex inti tara l-progress, qiegħed iva taħraq aktar milli tiekol. Naħseb dak li kelli xi ngħid illum, dan huwa topic kbir u ħa jkolli videos oħrajn dwaru, imma nitlobkom terġgħu tarawh ħalli tifhmu eżatt illi le, mhux għax ħa tieħu daqsxejn zukkarina mal-kafè fottejt il-fasting u ħxint, jew mhux għax Inti ddeċidejt li tiekol kull tliet sigħat imma minflok għaddew tliet sigħat u nofs, raqqadt il-metaboliżmu. Jew mhux vera illi wara l-fasting tista' tiekol li trid? Aħna m'aħniex ġrieden għax dak l-istudju li kienu għamlu fejn sabu li Ġurdien wara ħin ta' fasting jista' mbagħad jiekol li jrid, dak huwa bażikament fuq Ġurdien mhux fuq bniedem. Tajjeb? Nitolbok dan il-video tagħmlu like u share għax nemmen li hawn ħafna bżonn awareness ta' dan is-suġġett. U nitolbok lil min tkun qed tkellem tgħidlu, tgħidlu isma' ħi, l-iktar importanti huwa x'tiekol u kemm tiekol, tajjeb, u it's ok illi ta' kultant ikollok trid. It's ok illi inti tiekol ftit minn kollox. It's ok illi inti tgħid jiena anke jekk qabel kont iddeċidejt li daqshekk ħobż f'ħajti billi nieħu slajs ħobż ma ġara xejn għax naf Li jekk ma nħalli xejn fil-blacklist, il-probabbiltà hija illi jiena inqas ikolli cravings u leblieba għal dawk l-affarijiet illi kont naħseb illi assolutament ma nista' nieħu xejn minnhom għax inkella nifxin. Tajjeb l-aħwa. Nawguralkom is-saħħa u l-ġid u jekk nista' ngħinkom f'xi ħaġa, ikkuntattjawni jiena Matteus Grasso minn NU Better Life, Tistgħu tibgħatulna message fuq il-page, tistgħu tibgħatuli private message, araw x'tippreferu. Jekk ma nkunx nista' ngħinkom jien, anke bil-ftit mistoqsijiet li nsaqsikom ħa nara nistgħux ngħinukom jew jekk hux aħjar nirreferukom. Bil-qalb kollha ngħaddukom għand xi ħadd jew x'imkien ieħor li jkun jista' jgħinkom fil-każ speċifiku tagħkom. L-għajnuna qiegħda hemm, l-għaqda qiegħda hemm, pereżempju aħna, New Better Life, magħmulin għall-grazzja t'Alla minn ħafna ħafna membri illi jgħixu Malta fil-maġġoranza avolja għandna anke Maltin, Luxembourg, Brussels, Għawdex ovvjament, l-Italja, eċċetera illi qegħdin magħna wkoll fil-kommunità tagħna, sejħilha li trid, fl-għaqda tagħna, fit-tim tagħna, bħala grupp ta' nies, familja kbira illi għandna għanijiet komuni. Illi nieħdu gost f'dak li qed nagħmlu, li l-eżerċizzju jgħinna bil-mod kif nidhru, kif inħossuna u f'saħħitna għax kif tafu diġà, jew jekk ma tafux, importanti issa, bi kwalunkwe stil ta' ikel li naqbdu, li grazzi għalih naħarqu xaħam żejjed biex b'hekk nitilfu l-weight, jekk aħna overweight jew obese, bi kwalunkwe Stil ta' ikel, ġifieri jekk hux kull tliet sigħat, jekk hux bil-fasting. L-aktar importanti ħa nerġa' ngħid huwa illi aħna nieklu anqas milli naħarqu, mela naħarqu dejjem aktar milli nieklu, għax dan dan il-proċess ħajtejbilna it-zokkor, il-pressjoni, ħajnaqqas ir-riski ta' ħafna mart serju, Ħa jnaqqas ir-riskji illi aħna pereżempju għall-mod tal-kelma inbatu anke bin-nifs, eċċetera, eċċetera, eċċetera. Mela kull qaddis jgħin diment li qed nitilfu x-xaħam żejjed b'xi ħaġa illi hija sostenibbli għat-tul taż-żmien. Tajjeb għax daw il-crash dieting, eċċetera, jistgħu jaħdmu għal perjodu żgħir però jkun hemm ċertu rebound effect f'diversi nies fejn jispiċċaw itellgħu